Il-Baħar Mediterran mhuwiex biss element ġeografiku, imma jeżisti f'moħħna bħala xi ħaġa ħafna ikbar milli sempliċement baħar li jiċċirkondana. F'moħħna nikkreaw kważi arkitettura tal-Mediterran, l-element ġeografiku, l-element politiku, kif ukoll l-element spiritwali, reliġjuż, marbut ma' rakkonti u esperjenzi personali. Rakkonti bħal dawk ta' San Pawl jew dawk il-bosta esperjenzi li nsibuhom miktubin fl-arkivji tagħna, esperjenzi mis-sebgħtax u tmintax-il seklu. Fl-arkivji tagħna, il-Librerija Nazzjonali, l-Arkivju Nazzjonali, L-Arkivju Notarili kif ukoll l-Arkivju tal-Katidral insibu bosta eżempji ta' xhieda ta' dawn l-esperjenzi marittimi. Dawn ir-rakkonti kollha juruna din l-esperjenza li ġġegħelna nifhmu l-biżgħat ta' dawn il-bosta baħħara, kaptani, kavallieri, skjavi li kienu jbaħħru Hekk kif kienu joħorġu mill-port ta' Malta. Kollha kienu jbaħħru fidi, il-kaptan fidi fl-ekwipaġġ, l-ekwipaġġ fidi fil-kapaċitajiet tal-kaptani. Iżda kollha kienu magħqudin fidi partikolari, fidi lejn Alla. Forsi diffiċli nimmaġinaw il-lingwaġġ, il-kliem li kienu jaffettwaw l-emozzjonijiet u l-ħsieb ta' individwi fis-seklu tmintax. Meta nħarsu lejn binjiet jew oġġetti. Forsi aħna nistaqsu, Imma kieku kellhom jitkellmu, min jaf x'jirrakkuntawna? Ġewwa l-knisja ta' San Filippu Neri, magħruf bħala tal-Madonna ta' Porto Salvo, ġewwa din il-knisja, l-isem stess tfakkarna fl-element ta' tama, Porto Salvo, insibu Il-pulptu, li fl-1791 dakinhar ta' 27 ta' Novembru tkellem minnu predikartur magħruf sew f'Malta dak iż-żmien, Patri Kapuċċin, Fra Fidil, propju l-omelija ta' dakinhar tinsab ġewwa l-arkivju tal-Katidral. U dan kien kitibha bil-Malti. Din hi l-omelija li kiteb Patri Fidil. Il-Patri Kapuċċin dakinhar 27 eh, ta' Novembru tal-1791. Dan huwa dokument li huwa kustodit ġewwa l-arkivju tal-katidral. Dan id-dokument jurina li bl-istess sit ta' Patri Fidil li joġbu ħallina Din id-dekorazzjoni ta' bastiment, proprju għax it-tema tad-diskors tiegħu ġewwa l-knisja kien dedikat lill-baħħara, biex jindirizza dawn il-biżgħat li huma kienu jesperjenzaw hekk kif kienu joħorġu mill-port ta' Malta. Biżgħat li kienu bosta, tempesti, ġlied ma' kursara Ottomani, inċidenti, nirien, kif ukoll mard. Propju din il dekorazzjoni li ħallilna jurina bastiment partikolari li wieħed kien isib fil-port ta' Malta. Dan huwa tip ta' ship of the line. Propju lej il-bidu tas-seklu 18 l-Ordni ta' San Ġwann iddeċidew li inaqqsu l-ispejjeż fuq it-tip ta' bastimenti tal-galeri biex jibdew jibnu fl-arsinali l-ġodda fuq iż-żewġ naħat tal-isla, dawn it-tip ta' bastimenti li kienu ħafna ikbar. Propju fiż-żmien li qed jikteb Patri Fidil, l-Ordni ta' San Ġwann kellha tnej minn dawn il-bastimenti u propju din id-dekorazzjoni turina li qed ixxejjer il-bandiera tal-Ordni. Proprju wieħed minn dawn il-bastimenti kien is-San Zakkarija u fuqu kellu madwar 64 kanun. Allura forsi nistgħu nimmaġinaw li din id-dekorazzjoni kien proprju is-San Zakkarija. O naviganti li nġmajtu f'din il-Knisja, biex f'dawn il-ġranet quddiem Ġesù Sagramentat, itolbu lilu biex jiskansakom mid-diżgrazzja tan-navigazzjoni. Din il-Komunjoni nurikom li tħariskom mill-perikli kollha tas-safar tagħkom, tilliberakom mid-diżgrazzji tal-erba' elementi, tilliberakom mid-diżgrazzji tal-ilma, mid-diżgrazzji tal-arja, mid-diżgrazzji tan-nar u mid-diżgrazzji tal-art. Patri Fidil dakinhar kien indirizza lill-kongregazzjoni billi jurihom it-tama li biha l-baħħara kellhom ibaħħru. Tama fejn hu juri u jagħti eżempji fejn Alla biss seta' jdawwar dawn il-biżgħat, dawn il-perikli, f'elementi ta' tama, u jmur biex jagħti bosta eżempji mill-Iskrittura fejn Alla interċeda għall-poplu tiegħu biex isalvhom mill-biżgħat tal-baħar u tal-ilma. Ġewwa l-Knisja fejn quddiem Ġesù sagramentat toffrulu s-sagrifiċċji ta' ringrazzjamenti biex iħariskom minn dawk li jistgħu jersqu lejkom fil-vjaġġi tagħkom, meta fikom dan kollu nosserva, m'għandix diffikultà li ngħid li minnkom kien jitkellem il-profeta David. meta qal li nġemgħu n-naviganti u dawk li nnegozjaw fuq il-baħar u quddiem Alla jagħmlu l-offerti ta' ringrazzjamenti u lejh juru l-fervur tal-qalb tagħhom. Patri Fidil jagħti bosta eżempji ta' kif dawn il-karattri Bibliċi wara li marru jibbaħħru marru jagħtu ringrazzjamenti ta' sagrifiċċji fit-tempji lejn Alla. U hawnhekk għandhom jiġuna f'moħħna Dawk il-bosta offerti ta' ex voto li bosta kursara u baħħara ħallew fis-santwarji Maltin. L-ex voti kienu offerti ta' ringrazzjament. Wieħed kien jitlob għall-interċezzjoni ta' qaddis f'mument ta' periklu u jekk l-individwu jaqla' l-grazzja, mbagħad imur ġewwa s-santwarju tal-qaddis li kien salvah u skansah mill-periklu u jħalli xi tip ta' oġġett ħafna drabi artistiku. Min min jiġi però li dawn l-elementi li lil xi wħud jagħmlu d-deni u lil oħrajn il-ġid? Forsi għaliex ikunu aċċidenti li skont l-inzertaturi għal uħud jirnexxu f'benefiċċji u għall-oħrajn diżgrazzji. Forsi jkun destin ta' bniedem li jkollu jbati fuq il-baħar. Le, mhux dan għandna naħsbu aħna l-Insara. Spiss nosservawh fost dawk l-Insara li ħajjithom jgħadduha fost il-vjaġġi tal-baħar. Narawhom wisq drabi mħabbtin mill-periklu tiegħu, beżgħana mill-għarqa li jaraw fil-qorob. Allura dawn jerfgħu l-vuċi tagħhom u jitolbu lil Alla l-għajnuna, Salva nos perimus. Wisq drabi però l-vuċi ta' dawn ma tkunx mismugħa minn Alla għaliex biss jiftakru fih u jirrikorru lejh meta jinsabu f'dan il-periklu. u barra minn dina l-okkażjoni jagħmlu mitt disprezzi lill-isem tiegħu mqaddes u għaliex it-talb tagħhom ma jkunx effikaċi mingħajr effetti. Dan hu punt interessanti li jsemmi Patri Fidil għax qed jagħti referenza speċifika għal tip ta' atteġġjamenti u disprezzi li bosta kienu jagħmlu kontra l-fidi, kontra Alla. Qed jagħmel referenza għal għadda li kien isir b'mod pubbliku kif ukoll b'mod privat. Fil-fatt insibu dawn dawn l-eżempji fil-bosta każijiet fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni li wkoll jinsabu ġewwa l-arkivju tal-Katidral. Dawn il-każijiet li kien jieħu ħsiebhom l-Inkwiżitur kollha kienu ta' natura ta' Krimini kontra l-moralità, kontra l-fidi li wieħed kien jipprattika. U quddiem l-inkwiżitur kienu jispiċċaw kavallieri, skjavi, nisa, bosta individwi, kif ukoll bosta kursara. Quddiem l-inkwiżitur bosta kienu jmorru biex jakkużaw lil xi ħadd ieħor, iżda kif ukoll biex jakkużaw lilhom infushom, għax iħossu li jkunu għamlu xi ħaġa li jibżgħu għal ruħhom, u allura l-inkwiżitur biss seta' jagħtihom dik il-maħfra u jifhem il-kuntest li fiha huma dinbu. Dawn l-eżempji li huma kollha mis-seklu tmintax, proprju mid-disgħinijiet tas-seklu tmintax, fiż-żmien li qed jitkellem Patri Fidel, insibu eżempji bħal dak ta' Agostino Fannotto li kien qed ibaħħar fuq wieħed mill-galeri tal-Ordni u hawnhekk qed jammetti quddiem l-Inkwiżitur li fost il-vjaġġi li hu għamel bħala forzato, jiġifieri persuna li kien ikkundannat biex jaqdef fuq dawn fuq dawn il-galeri, fid-disperazzjoni jgħidilna li qed jgħid it-tliet talbiet tal-fidi Kattolika dedikati lix-xitan. U hawnhekk qed jitlob maħfra quddiem l-Inkwiżitur. Din id-desperazzjoni li qed jurina Agostino tgħidilna ftit fuq il-kundizzjonijiet ta' dawn l-individwi li kienu jaqdfu, furzati biex jaqdfu fuq il-galeri. Aħna nafu li dan l-eżempju kien wieħed minn mitej għaddief ieħor li ġurnata wara ġurnata għal xhur sħaħ kellhom ikunu taħt id-dixxiplina tal-argozzin kif ukoll jaqdfu meta ma jkunx hemm riħ fil-poppa jew biex iħaffu l-pass skont it-tifsira tal-Comito. Hawnhekk insibu eżempju ieħor tal ta' dawn il-każijiet fil-qorti tal-Inkwiżitur mill-arkivju tal-Inkwiżizzjoni ġewwa l-arkivju tal-Katidral. Propju dakinhar ta' it-22 ta' Diċembru tal-1797 qed jiġi akkużat kursar Pietro Stellini. Pietro Stellini li forsi ismu diġà huwa familjari Għandna ittra ta' dan il-propju Pietro Stellini li ftit ftit tas-snin qabel kien kiteb lil ommu, u din l-ittra tinsab ġewwa l-Arkivju Notarili, fejn jgħidilna li waqt vjaġġ bħala kursar, Kien esperjenza tempesta fejn kien talab biex ma jitlifx ħajtu f'nofs baħar. U jgħid li kellu viżjoni mill-Madonna tal-Karmnu li salvatu u tefgħatu fuq bajja fuq l-Afrika ta' Fuq. Iżda hawnhekk qegħdin naraw li ftit snin wara qed jiġi akkużat tal-bosta Da hu ta' skandlu li hu kien tal-ħbieb tiegħu li kienu jbaħħru miegħu. Iżda forsi wieħed mill-iktar każijiet li kellu iħabbat rasu l-Inkwiżitur kien kontra kaptan ta' dawn il-kursara, Pietro Zelalic, li qegħdin jakkużawh, l-ekwipaġġ stess tiegħu, talli qed jagħti skandlu kontinwu lil baħħara waqt dawn il-vjaġġi fil-Mediterran biex jaħtfu priżi ta' bastimenti Ottomani. Dawn l-ekwipaġġ tiegħu qegħdin kollha jakkużawh ta' sodomija lejn wieħed mill baħħara li kien iservih jismu Marko. Qegħdin jakkużawh ukoll ta' tadda li kien jgħid mod kontinwu u tal immoralità tiegħu lejn bosta baħħara fejn kien isawwathom bla raġuni jew bla pjetà. Naraw li dawn qegħdin juruna li minkejja x-xogħol tagħhom ta' piraterija, li aħna forsi nistgħu nimmaġinaw li xogħolhom huwa xogħol ta' bla qalb, ehm, jew fejn huma qegħdin jisfruttaw dawk il-riżorsi li kienu jiltaqgħu magħhom fuq il-baħar fuq bastimenti tal-għadu. Iżda dawn huma nies li għandhom, tista' tgħid, kuxjenza li hija konforma mas-soċjetà ta' żmienhom. U fil-fatt, din tagħtihom il-kuraġġ biex jakkużaw il-kaptan tagħhom lill-Inkwiżitur. Fil-fatt, f'dan id-dokument, ix-xhud jixhdu li l-kaptan, minkejja l-atteġġjamenti tiegħu, kien devot ħafna ta' San Nikola u kien iżomm ikona ta' San Nikola fil-kabina tiegħu kif ukoll ikona fil-but. Iżda jgħidilna li anke f'mumenti diffiċli, f'mumenti fejn forsi r-riħ ma kienx favorevoli jew ma kienx irnexxielu jaqbad il-priża tiegħu, dan il-kaptan, Pietro Zelalic, kien joħroġ l-ikona ta' San Nikola u jsawwat l-ikona u jitfagħha mal-art. U jhedded il-qaddis li ma jibqax devot tiegħu. Sakemm ma ma jismax talbu. Dawn l-eżempji kollha juruna li xi tip ta' spiritwalità fuq il-baħar fost dawn il-baħħara li kienu jbaħħru bħala kursara kienet teżisti. Fil-fatt, nafu li fuq il-galeri tal-Ordni, imma mhux biss anke fuq dawk il-bastimenti privati ta' kursara privati, bħalma kien dak ta' Pietro Zelalic, ħafna drabi wieħed kien isib kappillan tal-Ordni preżenti fuq il-baħar kif ukoll jew xi missjunarju, li dawn xogħolhom kien proprju biex jieħdu ħsieb ir-ruħ ta' dawk li kienu jbaħħru. Xogħolhom kien l-istess bħal dak fl-art, jiġifieri li jiċċelebraw is-sagramenti u jgħinu dawk il-baħħara f'dawk il-mumenti diffiċli li forsi kienu jsibuhom isibu ruħhom fihom. Fil-fatt id-diskors ta' Patri Fidili huwa diskors li miktub u qed jiġi mitkellem bil-Malti, jikkonkludi dan id-diskors lill-kongregazzjoni billi jistidinhom biex jaduraw is-Sagrament tal-Ewkaristija kif ukoll jirċievu s-Sagrament. Bħalma għamel Missierna San Pawl mal-ekwipaġġ li kellu miegħu huwa u ġej Malta, U ngħidilkom li wara li ordnalhom li jikkonfortaw l-istonku tagħhom bl-ikel, assigurahom illi lanqas xagħra minn rashom ma tintilef. Fil-fatt Patri Fidil qed jinkuraġġixxi l-kongregazzjoni ta' Baħħara biex jitolbu lil Alla, biex ikollhom id-devozzjoni kif ukoll jirċievu s-sagramenti, għax dawn biss setgħu jeħilsu u jsalvaw il-bosta missirijiet, tfal, irġiel li staġun wara staġun kienu jbaħħru u jiltaqgħu ma' kull periklu. U jgħid li anke jekk dawn il-perikli setgħu jwasslu għal mewt fiżiku, wieħed ried jagħmel mezz li jekk jitlef kollox, ma setax jitlef ruħu. Biex però din it-tqarbina tkun effikaċi u jġibilkom dan il-ġid kollu, m'għandhiex tkun magħmula kif ġieb u laħaq, imma l-ewwel nett għandkom titħejjew għaliha bl-indafa u l-purità tal-kuxjenza, billi taħslu r-ruħ tagħkom bid-dmugħ tal-penitenza f'riġlejn il-konfessur. Tippurifikawha mit-tbajja' ta' xi odju li jistgħu jinsabu fiha, mill-pjagi ta' xi abiti ħżiena li jistgħu jirrenjaw fiha, mill-ġdiem tad-dnub li jmarradha, u jberridha fl-imħabba t'Alla. Il-Baħar Mediterran tul il-perjodi differenti tal-istorja jieħu tifsira differenti, u kull ċiviltà li żviluppat madwar il-Mediterran ta sinifikat kważi metaforiku jew anke spiritwali lejn dan il-baħar. Forsi llum il-ġurnata għalina il-Baħar Mediterran ifisser divertiment, vjaġġi, kriżijiet politiċi u Forsi ninsew dawk l-emozzjonijiet marbutin ma' esperjenzi personali. Esperjenzi li ħafna drabi fejn l-uniku tama tkun biss fuq għoda f'nofs l-immensità.